Onyulo. Ah, Maxi. Bando karende kango bwana. Ango indike lweti. Tich. Yudo tich. Ah, ndiko tich e lweta. Ah, yudo tich. Andiko tich e lweta. Maxi, eh? bwana bwana aparo gi gimoro kana bedo ka bwana. Eh. Apato ni gini to nyaka Maxi tera ne ka police mo nyaka odho ked gi chike. Eh. Manga ngo. Jaudi oseduogo. Podi bwana. Eh bwana, kwani time nade bwana? Bwana donga kano dhi cha bwana. No, yani mm. gik ma madwa chike ma gik gik madwa ngisigi. Mm. Gin signs and symptoms. Mm. Signs ma kiseneno kaka ngama dichuo. Eh. Kati mreo di kanyo kama dake gi girlfriend ni no. Eh. To chaka chaka manyo pesa idhi idhi nyombo mera mani sekendo. Eh. Ise kendo ma manya manya pes nyombo mos we chendo. Bebe wuondri ni ionge dhako to kare in gi dhako. Eh. Ni kama ji goye bag kabi kaso ri ni in ionge wife to kare in gi dhako. In gi dhako to Number one, eh. signs and symptom number one. Mm. Kose chak mi isi mun ni wuogi madhe. Eh. eh. Iwinjo ka madam ngisi ni ya, jaber ngisi ni ya. Eh. Ni eh, ero wuogi madhe. Eh. Manini. Ok ng'ata ng'ata madhe, madhe kichopo ire. Ehe. Isekendo chak manyo pes nyombo. Namba 2. Namba 2. E simbe kanyo. Mm. Nembi ni mesi trenji si trenji go ok jowe mkopa yeah. gowi to in go ndio mana to jitene gi gowi. Mm. But nembi ni moko gocho ni kanyo magi si koch kiani kiani jo jombo Kenya du manyi. Mm. Kiani msigo moro noa ni dala to gok dala u dala utok mose oh, ma dala dala gi jaber eh dala gi jaber ni moyi moro ken ni chwer min min sore ni o no chwer ni moro eh mo eh. moleny ken eh. obedo kenan eh ni kore renge de kaw gino ken ango mano ngi niso kendo chak manyo chak manyo pes nyombo eh. gino lit lit ni donge yudo kaka ni sega sega kendo eh namba 2 kisechako neno kaka koro ji- ndalo ma joloro kama Mm. ma nyithindo nie nie rusa Ehe. saturday kamae Eh. iyudo iyudo iyudo ka wede olimi kia ni bro ne moro kia sis ne moro Eh. ng'e ni mani dwa ni ong'e wat Mani- mse kendo chak manyo pes nyombo mage tang'o maonge pesa to ok dwa tichgi ema mi andiko tich e lweta max number 4 Number four. kineno ki, ki, Ma to dwaro ja ahinya. Mm. Kineno ka ok kamo e yot kanyo, kineno ka ka ka ka- ka- e yot kanyo ero, Mm. osecha osecha kumoyo sirweche ne kateno. Mm. Mm. Kosecha kumoyo sirweche ne kateno to to koum gi gimoro. Ok Mm. ogen kata gi adiga chief kiane nango. Mm. Kate kusululu ni ane katen. Eh, sirwaru ne ne kateno kanyo be ok ochune be kiana ngo giri ban yani eh, en en ok ochune. Mano selo kod no mari. Mano odno osecha kubedo mare. Namba namba wadhi e namba di namba beach. Eh. Kisecha kosechak suku jaber gi, gi mond plot owe owe suke Mano oseketo CCTV ne moro kanyo. osewe suke saloon tindi suke gi mond plot mani kendo Mano ose install CCTV. aya wadhi e namba auchiel Eh. Kosechako lwerore gi mond mond plot, Eh. iwinj- iwinjo in ing'e ni weya tich tiwinjo ni beef moro dhi mbele. Beef moro, Eh, eh. Pok ineno but iwinjo ni beef moro dhi mbele. Keni ok owinjre gi chike ateka. Eh, Ibi ing'e ni gini iwinjo awinja. Eh. Iwinjo? Iwin winjo mana kigo mbaka ni Eh, iwinjo ni ani keni keni wawe wabro wuoyo gi chwore. In ing'e ni oseketi nyaka chwore, joka manyo chwore. To yine. Bano ng'ang'e ni sekeno many pesa bwana Magzi. Namba abiriyo. Namba abiriyo. Okay. Lepi ei lepi kanyo. Eh. Iyudo ka koro lepi go eko nitie lepi moko ma- manieroga koro Mm. chako lal. Mm. Lawi moro isebudho ni lawi ni miwacho ni lawa no dhi kanyo. Eh. kare to lawni rachne itemo lo, ochako losi osecha odwaro kit dichwa modwa bedo eh, material donge itiyo golo materials moko dwa Iseke- namba boro Eh, kineno kunyalo yu mato kik nyako maluwe kuneno kunyalo bedo kod yari okinyi nyaka godhiambo maksi Mhm. kuywe ywe kode jaber ma ok oketo makeup eh, to bok ochune to onyiero nyiero moro ma koro iwinjo kochako nyiero ni eh, kendo kendo, eh. Namba chiko. kinene ei sende gi kanyo mm. sama ji chiemo no mani ngene prea na chamo wiyi yeah. ok mana to nyeno michamo go wiyi mm. koro ei sende michieme go mm. kiyudo se, e, sende ni kanyo mm. kiyudo ka nitie gik moko machalo kaka pan mm. mar tedo chapat pan onego bed ni okwayo mm. kodwa tedo ndio chapat to tinde gitamo go bang' giyudo ni girlfriend ni Bukere ni bago bago ngano bwana. Ngano maduong' bwana ni tek. Eh. Eh. Kineno ko nyiewo pan mano to ng'e ni koro nyiewe. Mano koro. Oda kendo biro dang. Na, na, na, namba par. Eh. Kochako goni mbekni moko ma iwinjo koro en thuolo. Iwinjo ka gimoro tuoye iwinjo niya. Eh. Asediewo. Mm. Adiep ni aneno na ka. Eh, tiwinjo kata kodonjo choto koro kata iwinjo be be iwinjo Yeah. kosechak kuodhe to Yeah. yanyore gi Yeah. gi mond Gi plo. plo. iwinjo kiwacho ni kia ni o kia ni ng'ato dhi gi gased uh, uh. to gasedi uh. kiyudo ko tiwinjo ko dhi odhi oyie ni uh. ma oko pengo oyweyo ka ao ao aoli or or uh. chieng mibiro winja winja ko kodhi onget ni pup mm. mani chiegi chir no golo kanye mano ok jaodi makisija ujisi duogo podi bwana bwana anting'ini sana ayudo gimoro at least manyalo timo andiko tich e lweta sawa bwana ok aduogo